Sigur, sigur. Sigur, sigur. Ata nos, nos ta yena e container awe, awe, Pika Pika Talk Show, huntu cu Corsou Solidario y Duradero, nos ta marca historia. Ta pa nos hendenan, nos ta haci esaki. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Manera bosan ta mira, nos ta full swing. Full swing ta laat op. Nos ta bezig laat op. Sigur sigur shownan. Mira aki shownan. Ata un dje un dje pioneronan un monster cu su cu su cu su cadilac no su porsche esaki su porsche shownan su porsche. Ke mene e ta yudando nos full swing pa e container aki por bai Kòrsou, shonang. Waka aki, waka aki, shonang, at e container, at e famoso container ku nos a bisa fanof februari ku ta disponibel pa bai Kòrsou. Sigur, sigur. Anto huntu ku mi nos tin. Nasha Nasha kon ta bai. Bon bon bon bon bon dia tur hende por fin e dia ku nos a wara tantu riba dje a yega nos ta bayendo kontendo ta yenando kosnan ta bai Kòrsou ta pa nos hende nan nos ta sigue. Sigur sigur shonan sigur sigur mira aki shonan.

Primiti ta debe awel nos a full full swing. Nos a full full swing shonan container nos a yena e container pa bay sigur sigur. Mira ki ishonan. E caravan si no no ta bai ta e loads caminda nos ta tin nos ta tin mag di slag e cosnan op. Sigur sigur. Sigur, sigur. Ney wak ta nan ta kue mas cos e kisho nan. Esaki, tur e kosnan aki ta pa shelter domestic violence. E Jan Henriquez nos ta nos a hasi esaki ku mil amor. Mi kier yama bosonan tur, tur nos hendenan ku a drag bei, a drag bei.

conoce hendenan sigur sigur ai masha masha danki di curason di curason mi ta kere nos nos hendenan na Kòrsou lo ta masha masha contento mi kere yama un danki inmenso na Ruth Milla cu Ruth Milla a hasi hopi hopi mes den e caso aki. doner masha hopi kos mes. Nos a haña asta muebles, televishon, frishider, freezer, stof, kama, ledikant, kinderwagen, maxi-cozy. Tur eseinan shornan, tur eseinan ta poni pa bai Kòrsou. Sigur sigur, sigur sigur. Danki un bia mas. Na boso tur cu a kere den Pika Pika Talk Show, nos ta sigui cu e bunita obra aki pa nos hendenan. Ok, pasa un feliz dia, pasa un feliz dia anto nos lo keda pendiente pa e proximo. Evenemento cu nos ta bay tin. Bonshonan, mira cuanto cos tin cu bay ainda den container. Nos ta kere pa e dos siman e container lo ta na Curaçao. Ban bisa pa fin di juni nan lo habri e container na Curaçao ya nana. Den nomber di Dios nos ta spera cu tur cos. bai bon cu nan lo saca e cosnan sin ningun clase di problema. Shownan, un bia mas, danki, danki, hopi danki pa tur loke bos na a yuda. Anto atrobe un danki inmenso pa Sinku Tripel Nai. Cargo, Enel, Un brasa fuerte pa John Ovencha, Gillian, Misia, pa e bunita trabou. Traha duro, sin keha, sin protesta, tambe pa nos hendenan. Sigur sigur. Dus un danki inmenso pa boso pasobra nos ta yuda. Awèl, pasa un felis dia, Shona. Debora!

Ta con ta bayendo cu e caso di shelter domestic violence Jana nan ta bezig ta preparando na Curaçao y nan ta preparando hopi fuertemente tanto pa shelter como pa e centro multifuncional anto ora ki cos nan yega nan por worde bisa mesora eindelijk como mesora cos nan ta bay shelter cos nan ta keda worde reparti Anto ku lokualnan ku keda over ta kompartí ku otro NGOnan ku tambe ta den e plataforma di aliansa, ke men di Bam tur lokual ten nada no ta bai pèrdí, tur lokual a wòrdu duná, regalá i a wòrdu usá na Kòrsou. Ok, anto ken ta Nasha? Nasha Desvarida ta presidente di Kòrsou Solidario Duradero. Seis aña kaba. Mi ta hurista di profeshon. Mi a studia lei oropeo i internashonal. Anto Nasha ta un hende ku ta traha duru. Mi ta gusta yuda. Mi ta gusta traha pa NGOsnan, yuda e kaminda mi por. Anto pa realmente por kontribuí pa nos por hasi huntu e kambio ku tantu Kòrsou mester. Ok, Nasha, kiben bo ta yuda di kurason? Mi ta yuda mi esposo ku bo Rita. Nos ta di kurason.

di su hulp, si ta sigui su hulp y ta prende nan pa empower e hende, muhernan cu falta, cu mester dj'esey mentalmente. E muchanan ta pens'ey, nos ta haci'e tambe, wak, nos ta haci'e riba tur e victimanan di violencia domestico of violencia relacional, pero nos ta haci'e cu corazon grandi pa e muchanan, pasobra nos sa con cuanto influencia violencia den casa.

Florin, sinku florin bo tin riba kuenta di Aliansa na Kòrsou pasobra ku e nesesidat ta grandi, nos ta hasiendo pa nos mes hendenan, anto tur tur ora mester wak gobièrnu hasi kos pa bo, no ora ora ku nos uni forsa komo NGOs, komo siudadanonan preokupá ku ta kèr, nos por logra hopi tambe. Abo, abo, huntu ku nos, huntu ku Nasha, huntu ku ami, mi persona, ku Pika Pika, Pika Pika an tok, Pika Pika Talk Show, nos por hasi e prosper. Ban, ban dunu man na nos ruman, ora ta nos hendenan. Sigur, sigur, nan mester di nos. Pasobra, wak, un kos asi aki e por pasa nos tur, e por pasa nos tur. Anto, malu, bo ta pidi p'e, e ta bini riba bo kaminda. Awel nos mester por dunu man. Sigur sigur. Pa tur esnan cu ta bezig ta wak pica pica mi quier a manda un saludo inmenso pa boso. Un brasa fuerte fuerte mes. Pero calke cos tuma contacto cu mi pa si bo por bo ta sikiera dos of cinco euro mes bo por duna yuda nos yuda nos ok. Es goed. Shownan, pas un felis dia. Masha masha masha danki pa bosnan a sintonisá nos. Nos a kumpli! Nos ta ban p'e tudu!